Fedrai ddim eich croesawu, eich wyneb esgyrnog a'ch dannedd yn drewi. Yn edrych fel bwci bo. Gewch chi ddim drod co. O, siwmai! O'n i jyst yn ymarfer fy mhonco erbyn bo Mari'n cyrraedd. Y Fari Lwyd a'i chriw, hynny yw. Mae hi'n draddodiad Cymreig sbesial iawn sydd wedi bod gyda ni ers cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd. Bydd hi'n cnocio ar eich drws ar noson ola'r flwyddyn, Nos Galan, gan ganu penillion doniol, yn gofyn i chi ei gwahodd i'r tŷ. Ac mae'n rhaid i chi ei hateb yn canu eich pennill eich hun. Dyna beth yw pwnco. Mae e fel rhyw fath o frwydr rap Gymreig. A gall hyn fyn nôl a mlan sawl gwaith. Ond, yn y diwedd, chi wastod yn gadael i Mari ennill, achos mae'n lwcus ei gwahodd i'r tŷ a rhoi bwyd iddi hi a'i ffrindie. Bydd ei gyrru hi i ffwrdd ddim yn unig yn anlwcus ond yn haerllug. A beth bynnag, mae lot gormod o'r bwyd blasus mae 'da fi fita ar ben yn hunan. O, mae fe mor gyffroes. Bydd hi 'ma cyn bo hir. Mae pobl wedi caru ceffylau ers canrifoedd. O'n nhw hyd yn oed yn ei addoli yn yr hen, hen amser. Amser maith yn ôl, yn oes y Celtiaid. Epona oedd duwies y ceffylau i gyd. Ac mae hi wedi cael ei chymharu â Rhiannon o'r Mabinogi, oedd hefyd â cheffyl. A dyw cario ceffyl o gwmpas y pentrefi ddim yn rhywbeth newydd chwaith. Ers cyn y drydedd ganrif ar ddeg, oedd grŵp o bobl o'r enw'r Mummers, a bydden nhw yn perfformio rhywbeth o'r enw dramâu hen geffyl. Bydden nhw'n gwisgo masgiau ac yn cuddio'u hunain mewn gwisgoedd gwahanol. Ac mi fydden nhw'n cario ceffyl pren o du i du a'i ddefnyddio i ofyn am fwyd a diod.
Mae gennym hen geffyl pren ac mae'n sefyll wrth eich drws, ac ond i chi ei adael fewn, dwi'n siŵr y gwneith ddigon o fws.
Mae rhai yn dweud mai o fanna ddaeth y ceffyl pantomaim, Dobin, yn ogystal â'r Fari Lwyd. Ac er mai yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr ysgrifennwyd amdani am y tro cyntaf mewn llyfr, roedd sôn amdani am ganrifoedd cyn hynny, gyda thraddodiad cryf ym Morgannwg a gogledd Cymru. Ni'n lwcus bod hi'n ôl gyda ni, Achos yn oes Victoria, oedd rhai pobl yn ei hofn. Alla i ddim dychmygu pam fydde pen ceffyl yn codi ofn ar unrhyw un. Hmm. Oedd pregethwr o'r enw William Roberts hyd yn oed yn annog pobl i fynd i'r eglwys nos galan yn hytrach nag aros i'r fari ddod i gnocio. Fe wnaeth e ymgyrchu yn erbyn y traddodiad, sydd falle'n esbonio pam fod hi wedi diflannu'n llwyr bron. O! O! Hysht! Fi'n credu bod fi'n ei chlywed hi. Oedd gan bob pentre i Mari i hunen, ac mi fydden nhw'n ei haddurno hi gyda blode, rhubanau a chlychau a bythwyrdd fel eiddew. Ac mi fyddai rhai yn peintio symbolau arni ac yn eu gwisgo i fyny mewn lliwiau oedd yn berthnasol i'r ardal. Er enghraifft, coch a du ar gyfer Sir Gyfyrddin. Pam na wnewch chi ddylunio eich Mari Lwyd eich hunain, gan ddefnyddio lliwiau'r ysgol falle, er mwyn ei gwneud hi'n unigryw? A dyma ffaith ddiddorol i chi. Oedd ceffyl Sir Benfro ddim hyd yn oed yn geffyl. Oedd y pen wedi'i wneud o ddefnydd, wedi'i stwffo gyda gwair a'i gario ar bicfforch. Oedd e'n edrych yn debycach i aderyn gyda ffug lwyd, ac o'n nhw'n 'i alw fe'n aderyn bec lwyd, neu bwca lwyd. Chi'n gweld, mae'r Fari yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb. Yn rhai ardaloedd, mae'n dod i waredu'r tywyllwch, ac mewn ardaloedd arall, mae'n gallu bod yn ddrwg ofnadw, yn dwyn eich hoff het neu'ch sgarff, neu hyd yn o'd yn rhedeg ar eich hôl chi o gwmpas y tŷ yn trial eich cnoi! A maen nhw'n gweud bod hi'n lwcus! Oedd rhai yn credu fod jyst cyffwrdd yn y ceffyl yn dod â lwc dda iddyn nhw. Wel, dwi eriod wedi clywed am gnoad lwcus, i chi? Ac oedd gan ardaloedd gwahanol o Gymru bwnco gwahanol pan fyddai'r fari yn dod i gnocio.

Ond bydde perchennog y tŷ yn ymateb mewn odl yn gwrthod. Ond fel 'ych chi'n gwybod, bydden nhw wastod yn gadael i Mari ennill yn y diwedd a'i gwahodd i'r tŷ. Beth am i chi greu penillion eich hun, yn dweud wrth y Fari Lwyd pam na cheiff hi ddod i'r tŷ? A chofiwch, oedd neges y Fari wastod yr un peth, 'Isie bwyd oedd hi. Ond A bod yn onest, 'dyn nhw byth yn bita llawer. Yr holl frwydro geiriol 'na am geged neu ddau o fwyd a diod! Bydde fe lot haws tasa chi jyst yn agor y drws a'i gadael hi mewn. Ond yn lot llai o sbort. Mae yma!